Kif qed nuri, l-oġġettiv kien li Ir-relazzjoni bejn il-paga medja u d-dħul ta' min jirtira fit-2004, il-54 per cent, jinżamm għal persuna li rtirat fl-2050. Kieku ma saritx riforma, dak kien sa jaqa' għal 16 per cent. Bir-riformi mingħajr l-indexation, dak kien sa jitla' 30 per cent li ma kienx biżżejjed. bl-indexation tellgħu għal 45, 46 per cent. Mela, persuna li se tirtira fl-2050 hija biex ngħid hekk 9 percentage points inqas sinjura minn persuna li rtira fil-54. Dil-qabża fejn saret? Dil-qabża saret għax kif orrejt fil-formula ir-relazzjoni kienet mixħuta l-iżjed fuq l-inflazzjoni tal-pagi, 70%, u inqas fuq l-inflazzjoni ġenerali, 30%. Biex kemm jista' jkun tinżamm ir-relatività konstanti hekk kif nimxu minn sena għal sena bejn il-paga u bejn id-dħul tal-inkam. Mela, kif qed nuri, dawn xorta huma 9% worse off min irriżenja aw min irtira fit-2004. U d-domanda kienet kif sa jintlaħaq, kif sa ssir id-differenza, minn fejn ġejja dik id-differenza, kif sa nilħquha. U ir-rikomandazzjonijiet oriġinali tal-2004 qalet isma' biex jien nagħmel tajjeb għal dik id-differenza in-nies iridu jġemmaw. Però qalet ukoll li l-evidenza turi li mħabba kif aħna bħala umani nġibu ruħna, partikolarment meta nkunu iżgħar, ma nħarsux lejn il-futur, L-inqas ħsieb li jgħaddi f'moħħna hija li nġemmgħu għall-futur tagħna. Allura kien ġie rrakkomandat li l-gvern jieħu r-rol tal-pater familjas, nafu li rridu nagħmlu tajjeb għal dak id-disa fil-mija, u għal daqstant il-gvern jaf li kikun ħallik waħdek inti minn tista' ġemma, allura u iġġelek iġġemma. Il-famuża mandatory second pillar jew mandatory second passion. U kienet irrakomandata li biex jagħmel tajjeb għalih dak il-9% ma tiżdiċ il-kontribuzzjoni l-ennaj tal-10% li għamilt referenza l-ewwel qabel, għax kien hemm il-biża' li di, is-sistema tal-pay as you go, filli hija bbażata fuq id-demografija, li qed inżidu iżjed riskju li potenzjalment jista' ma jinħalaqx. U għaldaqstant irrekomandat li tidħol sistema ta' pensjoni privata fejn ir-riskju issa jgħad mhux fuq id-demografija imma jgħad fuq is-suq u fejn inti, kif semmejt qabel, il-Gvern jieħu r-rwol tal-Pather Familia u jġegħlek iġġemma'. U kienet rikomandata li bejn il-perjodu tal-2011 l-2032, persuna li huwa fl-età tan-1962 and over, il-kontribuzzjoni tiegħu ma' dak l-għaxar fil-mija tiżdied b'erba' fil-mija.

Issa, d-domanda tistaqsi m'għalfejn meta kienet jiġi ddiżanjat ir-riforma minn fejn inqalgħet in-1962? Għalfejn mhux 1955? Għalfejn mhux 1970? Dik id-deċiżjoni kienet ibbażata li inti meta mela hawnhekk għamilt referenza li kien hemm il-biża' li jekk inżidu l-NI għadna dipendenti fuq l-issues tad-demografija li tkellimna iktar 'il quddiem. Hawnhekk morna issa minn inti ddaħħal mekkaniżmu ta' pensjoni privata tmur fuq ir-riskju tas-suq issa. Mela, fl-ekonomija Il-frażi what comes, what goes up comes down, what goes down comes up. Ekonomija qatt ma tmur hekk. Sa ċertu punt rari tmur hekk. Ġeneralment ekonomija tmur hekk. Mela, l-inqas Issa, nieħu punt lura. Mela, il-loġika kienet li l-gvern se jagħmel ir-rol tal-pater familjas. Ġifieri din hija mandatorja, mhux qed jħalliha f'idejja jew f'idek biex tiddeċidi int. Qed inġelek hawn. Mela, għax qed inġelek, għandi l-obbligu li nassigura li dak ir-riskju nimminimizzahulek.

L-indexation daħal, di daħlet, pero il-mandatory second pension ma daħlitx. U hemmhekk zbilanċjat, zbilanċjat is-sistema. Ma kien hemmx qbil minn kulħadd, ma kien hemmx qbil mill-gvern, mill-oppożizzjoni, ma kien hemmx qbil mill-unions, minn jirrepreżenta min jirrepreżenta min jaħdem. U fejn qegħdin issa?